Dyma fideo yr ail daflen adolygu dych chi wedi derbyn ar gyfer y ffug arholiadau. Felly, cwestiwn gyntaf, datryswch. Mae datrys yn golygu bod fi eisiau cyrraedd X yn hafal i rhywbeth ar y diwedd. Dwi ddim yn licio bod yna gran fachau yn y cwestiwn, felly dwi'n mynd i gychwyn drwy ehangu. 5 lleswyr 2x yn 10x, 5 lleswyr minus 7 yn minus 35.

Dwi'n gyda'r dy deg na, felly dwi'n hanner fy deg. Felly mae x yn 11. Symleiddio yn golygu cael gwared o unrhyw gymfacha, casglu, tebed, ca, casglu terma tebyg ac yn y blaen. Dwi'n mynd licio'r cymfacha, felly dwi'n mynd i adael y 7x fel mae o. Ond mae gennym ni minus 3 lle sy'n 4 yn minus 12x.

i ysgrifennu heina mewn trefn mewn lle am yn gyntaf. So mae rhai chi ddangos holl gwaith gyfrifol sy'n golygu bod yma ond un marc am yr ateb, mae'r ddau farc arall am yr gweithio allan. Dwi'n eisiau troi y gwylod i fod yr un peth, felly mae gen i 4, 12, 6 a 3. Mae heina i gyd yn ffitio mewn i 12, felly dwi'n mynd i sgwennu 3 chwarter, fath o rhywbeth dros 12,

Neith, os da chi wedi dangos eich holl weithiau allan, fydd yr arholwr yn gallu dilyn o. Neu fydda i'n gallu dilyn o'n y byd arholwyd. Rhwch gylch o amgylch, multiple choice. So gyda ni un cyfle mewn pimp o galan iawn, os da ni'n siŵr. Dwi eisiau gwybod arwynebedd y triongl. Arwynebedd triongl ydy sail, llios fe uchder, rhan o fe dau. 24, llios fe deg yn 240, hanner o

Dwi'n cael fod X yn ddau ddeg. Arwynebedd ydy... Na, oce. Cyfaint ydy arwynebedd un ochr llosi efo hyd. Mae hwnna'n gweithio ar gyfer bob un, ond ar gyfer cuboid, mae o'n gweithio neis, fydwch chi jyst llosi y tri rhif. Felly 5 llosi fy 3 yn 15, llosi fy 2 yn 30. Mae onglau yn x, 2x a 3x. Llun y chyfaliad, a dwi eisiau gwybod maint y tair ongl. So mae gen i fi x, a 2x, a 3x yn gwneud 180. Felly mae gen i fi 6x yn 180. Felly mae x yn 30. Ond byddwch yn ofalus i ddarllen y cwestiwn, chos mae'n hawdd iawn, jyst meddwl dyna dy'r ateb. Dwi eisiau gwybod maint y tair ongl. Felly mae un ongl jyst yn x, sydd yn 30. Mae'r ongl arall yn 2x,

A tri e, dwi ddim yn gwybod beth di e. Felly gyda fi 26 yn 14 adio 3 e. Dwi eisiau gwybod beth di e, so dwi eisiau cael e ben y hun, so dwi'n mynd i gwared ar 14 na, trwy tynnu 14. Felly mae gen i fi 12 ar ôl. So dwi'n mynd i ran efo 3, So mae E yn 4. 67 y cant o 234, mae hwn yn edrych chydig bach fatha um, cwestiwn cyfrifiannau i fi, chos dwi ddim yn rhif neis. Felly, dwi'n mynd i roed dim pwynt 67, lliosi efo 234. Os dwi'n neud hwnna ar yng nghyfrifiannell, nes i fod 234, Dwi'n cael 156 pwynt 78 ceiniog. Fracsiwn o werth. Dwi'n cymryd 242. Dwi'n rhannu fy rhif ar gwrdd y ffracsiwn. A dwi'n lliasu fy top. So, os oes gen i 242 rhan i 21. Mae hyn yn 22. Lles fy dau yn 44. Ymlaen yn ni, cwestiwn tebygolrwydd. Mae Mair yn dy unau'n cerdded neu'n beicio neu'n teithio mewn car i bob dydd.

Be ydy tebygolrwydd? Bod ar unrhyw ddydd wedi teithio'r gar mewn car neu bws. Car neu bws ydy dim adio hyn at y gilydd sydd ddim pwynt 35. Beth yw tebygolrwydd? Mae'r unrhyw ddwrnod yn ystod yr wythnos wedi dewis car, mewn car dy llun ac ar fos dydd mawrth. Wel, da ni'n mynd i wneud mwy o waith mwy na thebyg ar rheola ac yn ei. Pan mae gen i fi neu, Mae neu yn golygu adio. Os oes gennym fi ac, mae'n golygu lliosi nhw. So, mae gennym fi car sydd yn dim pwynt 1, bus sydd yn dim pwynt 25, a dwi'n mynd i lasio nhw i gilydd. Mae un llystyr 25 yn 25.

A wedyn, dau ffigur ystyrlon, dwi'n anwybyddu dim sy'n dechrau, un, dau, stop. Un yn gwybod bod yn aros yn peth, felly dim pwynt dim, saith, pedwar. Mae Dylan yn busoddi hwnna yn tair blynedd adlog o 400 o flwyddyn. Dwi'n mynd i gofio fo hwn yn gwestiwn efo cryfiannell. Efo cryfiannell, mae'n bosib chi'n neud y fesol blwyddyn, mae hynna'n ffain, ond dwi'n ddiog, dwi'n mynd i ddim yn un symud unwaith. 12,000.

Os dych chi 'di neud o fesul blwyddyn mi ddylsech chi dal ga'l yr ateb ond ma' hwnna yn rhoid y pedwar marc i fi mewn un sum os fedrai gofio fo i- sut i neud o fel 'a. Yr un peth fan 'yn. Dau y cant. So cant y cant. Plus dau y cant. Yn cant a dau y cant. So ma' genno fi naw cant punt. Di llesio fo un pwynt dim dau. Tair blynedd so 'di ciwbio eto.

Fydd 'na ddim llog syml yn y pra- yn y prawf dwi'n naw deg naw y cant sicir. Basically ma' llog syml yn golygu dwi'n gweithio allan chwech pwynt pump y cant o un deg chwech mil drwy wneud dim pwynt dim chwech pump lliosi fo un deg chwech mil.

200. Felly, hwnna di'r llog. So, hwnna di'r llog. A mae gofyn am y cyfanswm. So, swn i'n gorau talu am yr 16,000 plus yr 5,200 na. Felly, mi fysa gen i fi 21,200 pint yn ôl i dalu. Mae Freddie mynd i brynu tocyn. Mae yna ddigen y cant i, i ffwrdd, a mae'n talu hwnna. So, ugen y cant i ffwrdd yn golygu oedd o'n gant y cant i ddechrau, a dwi, mae wedi tynnu ugen y cant, sy'n golygu bod yna 80 y cant ar ôl.

Um, deg, 46 punt. Cyfaint, mae metrau cubic, so dwi angen ei siw fod bob dim yn metrau. So mae hwnna yn metrau, mae hwnna yn metrau, di hwnna ddim. So mae 12 centimetr. Ond dwi'n gwybod bod 1 metr yn 100 centimetr. Wel, mae 12 cm yn llai na 100, so mae'n mynd i fod yn dim pwynt 12 metr. So, sy'n sgwennu hwnna ar y llun. A fel o'n i'n sôn gyna, mae cyfaint yn gallu bod yn arwynebedd un ochr, fan hyn, lliosi efo'r hyd, ond pan mae'n cuboid, mae'n hawdd, mae'n jyst yn lliosi y tri rhif. Felly 10.12, lliosi yw 3.8, lliosi yw 5.5. Dwi'n rhaid hwnna'n y Cymru Fenell.

Dwi'n cael minus 4.177. So, rwan, gan bod fi eisiau fe un llydegol, dwi'n ffindio un llydegol rhy fawr, un llydegol rhy fach, so dwi wedi cael dau farc ar 4. Mae rhaid i fi drio rhywun yn canol, so 4.75. So, os dwi'n trio 4.75, 4.75 di cubio. Uh, sorry.

Sut y fach? So i sgwennu hyn i mewn. Mae 4.8 rhyw fawr. Dwi wedi trio 4.75 a di dangos bod fi wedi trio fo. Mae rhai fi ddangos bod fi wedi trio fo yn mwyn cael y marc. Mae hwnna rhy fach sy'n golygu bod rai fi fynd yn fwy sy'n golygu na 4.8 i'r ateb. So x equals 4.8 i un lle degol. Ydy'r marc olaf. Cwestiwn 16. Um, Caris Swydd Llyn Dy Gwener a mae'n gweithio ar benwythnosa. Maen nhw'n annibynnol sydd so ddim yn effeithio ar ei gilydd. 10.65, felly 10.35. 10.2, felly 10.8. 10.2, 10.8. Dwi'n mynd i weithio gyda'r pen yma allan jyst yn ei siwr, so dwi'n lliosi nhw.

Jyst efo dim pwynt 2 yn dim pwynt dim 7. A wedyn, mae hwnna'n dim pwynt 2 8. Os dwi eisiau checio, mi ddyla hynna i gyd adio nid un cyfan, a maen nhw yn, so dwi'n oce. Okay. Cyfrifwch y tebygolrwydd, bydd Carys yn gweithio bob dydd o ddydd llun i ddydd syl o'r wythnos nesaf. So mae'n gweithio bob dydd llun dy Gwener ac yn gweithio bob dydd ar y weekend, felly dim pwynt un tri ydy'r ateb. Os fysa gennyf fi un- dau ffor o neud o swn i'n adio da- yy dau rif. Ma' 'wn yn fideo hir on'd ots. Dau gant o bobol llenwi dyddiadur. So ma' 'na ddau gant i gyd efo'i gilydd. Castell Caerdydd Stadiwm Melanion Bae Caerdydd. Roedd 25 o'r ymwelwyr wedi ymweld â Castell Caerdydd a Stadiwm Melanion. So ma' 'na 25 yn Castell Caerdydd a Stadiwm Mileniwm sefydlwyd yna. Dwi ddim yn barod am hwnna eto, so dwi'm yn mynd i iwsio fo. Roedd 15 wedi ymweld â'r tri. So dwi wedi iwsio'r 15 na. Dwi rwan 25 yn y bit yma i gyd. Felly mae rhai bod hwnna'n ddeg. So mae gen i 25, so dwi wedi iwsio hwnna.

Ma' gynno fi naw un dau tri tri deg naw felly ma' gynno fi ddeg ar gin pum deg un chwech deg un saith deg un wyth deg un naw deg un pump deg dau. Wedi jyst mynd i stadiwm mileniwm. Wedyn ma'n gofyn roedd faint o ymwelwyr wedi ymweld â stadiwm mileniwm ond dim nunlle arall wel y rhif ola dwi 'di gweithio allan pum deg dau. A dwi'n meddwl y tudalen olaf. Mae gennym fi. Dwi eisiau gwybod hydoedd P a Q. So os dwi'n edrych ar y ddau driongl ar wahân, yn fan hyn mae gennym fi driongl ongl sgwar sydd ddim yn sôn am onglau, felly Pythagoras dwi'n mynd i wneud. So, mae Pythagoras yn dweud, os dwi eisiau gwybod yr ochr hira, yr hypotenws, yna beth sydd gennym fi, ydy hwnna di sgwario, ydy'r ddau ochr arall di sgwario a di adio at ei gilydd. Felly, mae P di sgwario yn, os na i weithio hynna allan ar gwrdd i ennill, 2.7 di sgwario adio 4.1 di sgwario. Mae gen i fi 24.1, ond dwi ddim eisiau gwybod y disgwario, felly mae rhaid fi ail israddio. Felly mae P yn 4.9. Dwi ddim yn dweud fi sydd wedi dod gwrnau, sy'n ei dod gwrnau fel yna. Wedyn, Hwn, gofyn am hwn, eto. Pythagoras, chos di o ddim yn sôn am onglau. Tro ma ddo, dwi'n gwybod yr ochr yna ac eisiau gwybod yn o'r lleill, so mae union yn peth, Q di sgwario, 14.6 di sgwario a 6.2, ond tro ma, wps, sgwario, achos bod fi eisiau gwybod ochr sydd ddim yn hypoteniws, mae o'n tynnu. Felly union yr un peth y tro diwetha. Dwi'n gwneud hwnna'n gwmni ennill. 14.6 disgwario, tynnu 6.2 disgwario.

A fedrwn ni just checio bod o'n synhwyrol, chos heb hypotenuse di fod yr ochr hira, wel 4.9 yn hirach na'r ddau arall, so mae hwnna'n ei synwyr, a mae 14.6 yn hirach, so mae hwnna'n ei synwyr. Mae'n just yn check fedrwn ni'n neud. So, mae marged marged didol mawr sydd o stair a freolaeth. Mae'r stair yn cynnwys grisiau llorweddol a chodiadau fertigol. Mae'r ongl godiad yn cael ei fesur o'r llorweddol i fyny, so heina. Lled y stair yw isaf di 28 a mae'n codi 12. Defnyddiwch drigonometreg i ffeindio beth yw ongl isa. So dwi eisiau gwybod be di hwnna, neu alw fo'n x. Felly beth sy'n gen fi, os dwi'n labelu beth dwi'n gwybod, dwi'n gwybod yr ochr yna, sef beth sy'n agos i'r ongl, a dwi'n gwybod hwnna, sef beth sy'n opposite. Hwnna ydy'r hypotenws. Diolch yn gofyn amdano fo, diolch yn sôn amdano fo, dwi ddim yn mynd i labelu fo. Chos wedyn, os dwi'n mynd trwy so, ca, toa, mae gen i o ag a, so mae gen i toa. So beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yn y blwch ateb ydy wneud fy nhriongl. A cofio bod o'n mynd fyny a lawr, so ty o a. Felly, Dwi eisiau gwybod beth i X. So dwi eisiau gwybod beth i'r tan o X. So mae tan o X yn opposite dros agos, yn O dros A, sydd yn oops, 12 dros 28. Ond Os dyn ni eisiau ffindio ongl, dyn ni'n neud tan minus 1 o hwnna. So tan minus 1 o 12 rhan efo 28. Os nhw'n ni roi hwnna'r cyfrifiannell gan sicrhau bod y cyfrifiannell ni yn deud deg a ddim rad neu grad. Tan minus 1 o 12 di rhan efo 28. Dwi'n cael 23.2 gradd. Lled yr ail ris ydy 34 a mae gennym ni'r un un ongl godiad. Felly dwi'n gwybod bod yr ongl yna yn 23.2 gradd. Dwi eisiau gwybod yr, yr, yr faint dio i fyny. So hwnna di x fi tro yma. So dwi'n gwybod yr agos a'r opposite eto. Felly unwaith eto dwi'n iwsio toa. Tro ma ddo, dwi eisiau gwybod yr opposite. Felly mae'n lle sef A. So mae'r opposite yn tan o 23.2 lliosi, oops, lliosi hefo yr agos sef 34. So mae x yn